ndi musi vho thetshelesa lutombo mapfura online radio mama king of the suba king of mama roja urini vha thetshelesi nzanzena vhaṅwe vha vhusa vha ri nto mumaro ḓo vha gaya vhaṅwe vha ri nto ni gayabo ndzandzena

zuva a ḓo vhele livhuwe nga maanḓa vhotsa uri joburg musawawa ndi ri muṅwe na muṅwe ḓo vhudzisa zwa uri ntumbu we ni gai we we you ntumbu we are you fati ka ri clock like mni a ka du tai ka mara last look last mni vha vhona vhathu vha tshi khou vhudzisa ntumbu fhedzi vha randa ri ndi ko mama rweja

Ḽi nga dovha ḽa ri mini? Alright ndi khou vha ṱanganedza zwavhuḓi nga maanḓa ndi ṱoḓa u dovha nda vhudza zwa uri ndi zwavhuḓi nga maanḓa arali ra vhona vha tshi khou amba zwavhuḓisa vha tshi khou ri ni tombowi. Ri khou mama roṱhe, ri khou ḓiphina nga maanḓa, ḓuvha ḽavhuḓi nga maanḓa ḽine muṅwe na muṅwe a no khou tou ambarea ntumbu wei, we can't do without you, ndi kale ro guma vhona ni tshi khou mama roṱhe, ndi kale ro guma vhona madzoma a tshi khou fu, a tshi khou funza zwithu zwavhuḓi nga maanḓa, fhedzi mara ndi nga ri mini kha vhone, ndi vha funa zwone, vhone vho naka nga maanḓa na musi vha sa fhiri Mudzimu, muṅwe na muṅwe o sikiwaho Mudzimu a tshi mu fanyisa, vhoṱhe vha re na mavhudzi kha zwanḓa vho no pfi vho Heri, kha vha ri a si zwone, a vha pfi vho Heri, vho Ramavhudzi, vha tou pfi Hu. kana vha pfi ho zwi kwamba zwo ri vhone vha vho sikaho vha tshi nga pfene kana vha tshi nga ṱhoho ngori vhana vha vhudzi muvhili woṱhe ka vha sikaho ho ho ho hei yane a ri nṋe ndi kha ḓi vhona vhone zwavhuḓi nga maanḓa kha vha ri dovhe ndi ri ndi khou vha ṱanganedza zwavhuḓi nga maanḓa vhone vha gai hafho nalwa vha hone kha vha soko ri ntsumbu Na pfela vhuendi nga maanḓa ei yane mwana mungo u sori a ntumbula vhuvhili no fara mini ande a vhorre vha nga dovha vha ri mini kha vha ḓo fhola zwilonda zwine vha vha nazwo kha vha sokou tou mangala vho sokou vhudza muthu wa vhone vha mu funesa a nga vha mashaka kana khonani kha vha sokou mangala vho sokou tou ri this is a tuesday na ntumbu ri khoma murwa tshandzantsho na kale vha ḓo vha tshi khou fola afho vha tshi khou lumelisa vha khou ri ntsumbu ntsantsi na ri khou suvha hanefho nero vha vha hone ana soko rara ndi goloi vhana muthu wavho vhone ha ngo ḓowelea nge avho kha vha soko ri nandi

vhakaivhona vha khou thetshelesa tuma fra online radio vha gai kana tsese kono bvulula tshiphiri utsini ndi na tshaka tshiphiri afho ndi gai fhano rikhoma marwaja a sa funi dudela kha vha songo to ri yowe uri ndi vho mukumela vhonya wawe khomela uri ndi vha lumelise hafho muṅwe na muṅwe kho ri ntumbuwe ndi mukegulu moro ndi khou suba na inwi dzandzuna vhakaḓo vha ri mini mama rwejing ndo takala sa Zwiṅwe zwo ndzanzila. Tshiṅwe na tshiṅwe tshi na tshifhinga tshatsho arali vha na mbifho yavho kha vha ḓo zwo vha tshi hula vha ḓo naka ndzanzila a huna zwine zwi sa konadzee zwo no konadzea ndi uri vhona arali vha tshi khou funa ntombo mapfura online radio kha vha soko ri mama regime ndi uri na musi vha tshi khou vhe vho dina muthu vha soko ri

Ho, ndi wa vulela muṅwadzi nḓaha. Hu na vhathu vhane vha tou sumbedzisa uri ya havha vhathu vha vho sumbedziswa mbifho. Mara mbusi yanga ndi uri arali hu tshi khou pfhi mudzimu u khou yu khou vhuya vhana vha miyanga a vha tshi khou vha wana vho ralo vha sathu tshintsha. A ri khou tshi- a ri khou amba kutshintshele kwavho. kandi mudzimu wa pfi u ya pfa mara muthu o vhifha na muthu vhone vhutshilo vha sedza uri ah, nzanzi na vha funza uri ya hafha vhe tola change ri vhuye kerekeni nzanzi na ḽa vhuvhili tsero ri kha vha rangene bamudze kha vha ṱoḓa pfa o munzela

Vha ri mutumbu vaneani go and sleep at Maungani Lodge why? Ngauri vha khou itela zwivhuya mutumbu vho sina vhulalo vha ri mutumbu ri khou ni fhaṱela nnḓu awau vhathu wenevho kha vha sokolo ri ritho ḓe muritani ḓe mapfura ḓe suvha ḓe suvha ndi uri arali vha sa rithiwa vha sa rithiwa kha vha sokore ndi khou nyaga u suvha nzanzi na nzanzi na a ah, vha rone ri mangani lotshe ṋamusi thi ndi khou aḓela nefa vhono ri ṱoḓa kha vha sokoto ri gugula navigate is gonna be there for you a ah, mara e yo ndi ḽa vhuvhili kha ri kwasha ndi vha funa zwone ndi tshi vhuya fhaḓowa ndi khou dzhia ṱhingo dza vhone vha ḓo to mbudza zwavhuḓi nga maanḓa vha to ri mitumbo rine ri khou mamarwatsha ri gai vha to amba vha ri mitumbo what is happening about wana vha show ende a kha vha ḓo zama u khoḓa zwine vha vha zwone mama regin suwa the suwament ah, vhone vha mu pfa musidzananyana ai luimbo ndi a lufuna nga maanḓa vhone kha vha ḓo pfa

king of musuvhi suva the mamarojing hanefhano maungani loge u to pfuka hanefha migeroni vha ri maga mavhili mararu vha u swika a tiko tshintsha zwithu zwavho jowe ntsumbuwe

anda muri hanefho ne vha khou ri ntumbu wa riṋe ri khoma mara tha ri na ini thuri ndi khou amba uri arali vhathu vhashu thuri vha tshi kona u zwi amba zwavhuḓi nga maanḓa vha ri ha ah, ntumbu we hai nṋe ri a funa show yavhuḓi nga maanḓa thuri hune vha ḓo to amba na riṋe vha ri ha ah, ntumbu ei ya huna vhathu to amba ngoho vhane u to amba ngoho ah, ya to sedza zwo ri ya ho muthu ha ngo to takala zwavhuḓi kana tshifhaṱo tshawe tshi to vhonala zwo ri ya hei ha a reḓi ndi zwe mudzimu a mu sikisa zwone fhedzi mara nṋe ndi tshi khou vha funa nga maanḓa huḽa vhuvhili ḽo to rali vha tshi khou ri ai mm-hmm. eh, zwa kuma ntumbu ya livha nga maanḓa a vha ri ri ḓuvha ḽavhuḓi nga maanḓa kha vhone ngori ndi vha funesa zwone ri tshi vhuya luimboni mafhungo kheya ane ḓa ri khou amba na vhone mara ri khou livha nga maanḓa vhathu vhoṱhe vho no shuma u shela goloi dzi patrolo ndo vha ndi tshi khou sedza muṅwe na muṅwe a ri ntukuwe ya vha vha nyoshelwa full tange mbudzela ndi uri Zwiḽa zwino vho wana vha tshi khou sokou ri uri goloi vha i ḓodza zwithu zwine a zwi ngo ḓowelea. No ima ni khou shela paṱirolo, mbudziso yanga ndi uri ndi nnyi ane a tea u fhedza o i badela? Fhedzi mara u a ṱanganedzea hoyo muthu ngori u ḓo mu wana muthu hone a tshi khou sokou tou ri hai, tou mu wee hai. zwo luga arali tshifhaṱo tshavho tshi tshi nga tshihulu kha vha soko zwi ḓa zwo ri mudzimu wavho vha sika vha tshi pfi gege ngori na vhathu vhane u tou sedza nga ḽa vhuvhili wa ri ngoho ndi ya tendedza u sedza muthu ngori u vha a tshi nga gege kha vha soko ri

murito the ritaman ah, vha ri ntumbu khasho kha ye vhathuni ri anefha ro thukha ḽi ḓo vha ḽi tshi khou ḓela maungani ḽo tsho ntumbu ḽi tshi khou itelwa vhudzulo sa mini ntumbu mapfura a tshi khou sokoneliwa nga mvula a khou ḓisa khasho ya vhathu vhathuni vha ḓo pfa rita murito nzanzina vha maungani ḽo dzhevhere hai hezwo zwa ndi zwiṱuku mani ntse o bodota ne ibe ni khou tamba no to ima ni tamba ni tshi ḓi homolosa vha ri a zwa muritho ndi zwiṱuku ntombu ri ri ri ḓo ni u dzudza ha ṅwedzi woṱhe ndzantsina u swika ndo tshi fhela sofa dza ndi nalo ngodzela dzawe a ndi dovhe ndi ri mini tshifhaṱo tsho no nga mupfa na vhathu vhana vha tshi vha sedza wa pfo tshi shona ngori u ḓo vhona nga u ḓo ṱhavhiwa ntsandla uri muthu ulu tshifhaṱo tshone tshi nga mupfa wa murendzhe hai dj akim mickey mouse sono khou sedza uri ṅwana muṅwe no khou ri mtumbo am starting ma onu thingi mama rocha the king of suba hanefho ne vho vha hone kha vha sokoto uri vha tshi sedza muthu vhari vha tshi musedza i vhathu vhashu tou amba ngothi hu na vhathu vhane a vha shavhisi u vha sedza mara ni a tata Wane muthu wane tshifhaṱo tshawe tshi tshi nga mupfa kha vha sa khombo na u fanguliwa yo god what are you doing people like mupfa mupfa lini omona u bva hanefha ha mphego vhathu vhoṱhe vho no dzula tshikudini ndi dj akimu mickey mouse ri khou mamarwetsha zwa hayani ri zwi vhuisa hayani dzandzina ri ri vhathu vhoṱhe vha zwivhoṱo zwo no nga mupfa vha soko mu sendela muthu oyo ralo a muthu wa unsi very dangerous na mupfa ka tshikho zwipfi mini suba kinglebar muthu o no nga ikwa tshifhaṱo tsho no nga mupfa kha vha soko ri suba Kiki le ba. Muthu wa tshifhaṱo tsho no nga mupfa. Muthu wa tshifhaṱo tsho no nga mupfa kha vha ri suba. Kiki le ba. Ana na vhala vhona khori mutumbu we na mauka ni lotsho ri ḓo wina na we ri kha ḓi vha ra u vha vulela magete nza nzina.

ḓo zwi pfa na vhone vha ḓo zwi ri hafhanoni ya ri khou mamarwedzha ri khou suvha na vhone hone ri vha ri vhudze afha kha vha ḓo tou founavho ṋamusi vho vha tou lumelisa vha ri ntubuwe ri khou mamarwedzha ri yene fhone ra vha hone fhedzi mara ndi a zwi funa fhedzi ndi khou mulo lumelisa

Super Band. Ana vho vha vha hone. Ainda kha vha ḓo lumelisa vho ri ḓo tou pfa. Vha ri ya ntombo we nṋe ri khou vhona uri ri ḓo fara vhavhili na vhararu ri ḓo tou pfa nzanzi na.

Ah, kha ri sule ṅwana mukalaha kha ri sule itani mafhulu khandekanyani fhirani ni mdza lumelisani afho
hai ndi ḓo fara mukegulu wa fhano ni um vho joyce mukwahela ubva makangari hafhanoni nda fara na a dovha nda fara na mukalaha hafhanoni vho khabisele mihumo ubva makangari mdza dzulani mdzadi vha lavhuḓi nga maanḓa vhone vha nga dovha vha fona vha ri ntombo we ri khou tombela to lumelisa jase ntombo mamarigin so the superman king of masuvha masuvhelele tiri ndi mapfura vhuḓi nga maanḓa one vhone ri kha ḓi vha navho tiri ri mangani lojo vhathu vhashu welewe a ni to fona vha 072 901983 1 ni ri ntubu ri vha vhona lumelisa vhane ra vha funa vhane ra vha takalela hei habe ndi khou sedza dzithingo afho ḓori okay ya ndi khou sedza dzithingo afho kha vha ḓo fona afho vha vhena vhathu vhane vha vha funa kani ndi luimbo ya zwimushu ehe Kha vha foune afho vha ambe vha ri Ntombo ri khou livhuwa nga maanḓa arali u tshi khou tou pfhi zwa vhukuma kuma vha funa u ita dzindumeliso vha tou ri Ntombo we can't do without my friend or my love or somebody khoyu mu muthetshelesi vhewe muthetshelesi khou nyanga u lumelisa khoyu a ri mu dzhie nzanzi na hendra nzawe u ita mini hafha fhethu nzaa

vha nga tsini hanefho miṅwaha mia vhuṱali that's right mia vhuṱali ndi khou vha funa nga maanḓa ngori vha khou fiwa kha tumafra online radio ndandu na u tialo alivho nga maanḓa ka nzanzo na ri khou suva navho thi ri ḓuvha ḽa vhuḓi thi ri
nzanzo na hulu o sala nyi o sala vhona muthetshelesi wanga vha nga tomba zwavhuḓi nga maanḓa vha ri mitombo wei we, we, we love you we are mama roging suva this one vhathu vha tshi muṅwe na muṅwe ane vha ya he ra tou ni funela hezwi i na muḓifho i na mapfura yes a vha ḓo founa afho vha ri ntubu ri konya u tou lumelisa afho hey vha tou ri ntubu we want to greet to greet ikuthi wena kuthi u funa kuthi u bva ka shale ayi Ai, u lumelisa nga, nga, nga tshizulu upfi kuvhakashela hai u shaweṱa maṅwe funa uthi u funa ukuthi u ni dumedise dumisa nalivha nga maḓi ḓuvha ḽa vhuḓi nga maḓi nga vhaḓo no funa mani 072 9019831 zwine nda funa nga maanḓa nga vhathu vhoṱhe vho no dzhena kereke arali vha tshi dzhena kereke iṅwe na iṅwe yo nga u fhambana hapfi muṅwe na muṅwe kha ambare tshiambaro tsha kereke yawe hapfi sa tsumbo ntumbu kha ambare tshiambaro tsha radio fhedzi arali vha tshi to rali vhana vha miyanga vha tshi nga si upfhamele kha vha ḓo zwo ri mudzimu tsini na vhona Hey! Ah, ri vha mbo ri vho rwa nga tshiambaro tshavho vhathetshelesi vhashu hey tshiambaro tshavho tsha kereke vho diela vha tshi nga ntumbu mapfura online ro diela ro dia nga tshiambaro tshanga ndi momoroja suva kha vha ḓo zwo ri vha ḓo vha vha tshi nga suphamene u dzhena ḽiṱaḓulu khavho zwo leluwa buso dithihi vha na ṱhoho i tshi nga Tshitemba, tshitemba nga Tshivenḓa ndi khavho, vha vha wana uri ḽifhaṱo ḽavho ḽi nga khavho. Pha, khombo kha vhathu vhoṱhe vhane vha khou nyanga u ya mudzimuni vho kalaha vha na mpanzhani. I'm sorry. Vhe vha vha zwifhaṱo zwo no nga zwa vho mangenge, u to amba ngoho kha vha ṱori ri hoo, God is not near to you. Peni vha re vho, holo luimbo lune ra khou lu tamba. ndi luimbo lwa vhomangenge zwine vha tshikalaha ḽiṱaḓulu ḽi vha ḓo tou ḽi sumba ngori vha na ṱhoho dzo no nga zwitemba a ri khou hana vhathu vha ḓo no nga vhakalaha vha na zwifhaṱo zwo penya a vha ṱoḓa uri arali vha tshi khou tama u vhona mudzimu kha vha sokou tou ri vha ye vho khurumela

Vho nda tshi soko nyoko lumelisa vhona raka Ntsatula Nzawe Ina wote ngari Ah ri khou vhofha retsha Ah vha khou amba na vho mambo Rustenburg Vho baba Rustenburg vho ṱwani Hai na roṱwa ri vhusa vhone ma ri khou suvhelela Ka wa ḓo to mbudza hu tshi khou pfi ri khou ṱuwa vho diela nga ḽiḽeisi ḽa ntumbu Lady la sofa. vha tshi swika vha tshi swika tshikalo ni tsho nyago dzhena ḽiṱaḓulu vha vha na mpanjane ḽiṱo ḽavho ḽi tshi kona vhenge vhenge vhenge vha pfha nga mudzimu nga vha ṱanganedza
ha u ḓo nṱanganedza ḓivha ndo ambara ḽeite

Muna. mutetedzi vha vhuyadi Ee, ee, ee, ee, ee, ee. ngo pfa ri khou gwariwa rine ee vha dzi phuraphura ri khou muvhundeka tshiambaro vha tshi nga superman a songo khakhea mana nṋe ndo renga tshiambaro tshanga tsha nduma from online radio khezwi ndi vha ndi khou tama u swikelela

Ah, ndi kono fara miyo mphuluza afho eh mashudu mashamba afho bva afho mpheni afho. Mpheni ndi afhaḽa ri tshi khou dzhena nga ngei u dzhena Vlei-Fontein ya zwone. Eh phanḓa ha ḽibasini nga ngei. Elim ri khou dzhena kha fhaḽa mpheni ndi khou vhona ho vhona muṅwe mungana wanga wa tshifhaṱo tsho no nga ngoho wa mpengo mara ndi mu funela zwori o vha sikiwa tshi na malungu.

ḓo vhudza na ri ni ni henevha ni khou ḓibvisa na ḓora muṅwe muthu aḓa ri khomulo khomulo rengeliwa wa rengeliwa kana zwo pfhi a hu na ndengwa uzovi ndi kushaka kwa sina ndengwa a ri khou ita
vhathu vhoṱhe vha gondeni we a hu na ndengwa gondeni nzanzi na ḓo ri vha fara ri ḓo ri vha fafho ndi vha vha rankel ru ndi vhone fhalano ḽa mpangano lesa ono lesa

Ndumbu. Nza.
Na nṋe ndi bva afho ndi no salelwa. Ah, then o i vhanga, o i vhanga.
Ndumbu. Nza nzina.
Ndi ndi vhanga ne a rolo ubva goleni. Kushango ku sina ndemo, a una ndemo. u khou amba ndi zwa ku- vhathu vha- vhathu vha goldeni vha gai ṋamusi vhathu Eh? naa una data vha to dzhena online vha to amba vhathu vha goldeni nzanzi na ndi khou mamarega ndi khou mamarega mara zwino ndi ndifana nga mushumo mafha ndi khou tou suvha ri khou livha nga maanḓa vhathu vhoṱhe vha ri zwi khuwani muṅwe na muṅwe a ri tshikhuwani a tshi bva goldeni a ndengwa A- ahuna- a- gondoni a huna mabito a- a mabaso o no nga guni
ndi ni ṱuwise ḓo vha fara khomuloni ni vha fare ni faye ndi vhona ithata ṱuwani ni vha fare ni ṱuwe sa tsha bva na nṋe ndi khou fara mugeri muhulwane badi nga hafha gondeni ḽa mabilu kutshela musande wa no pfi kuna rine vhangani dude ndi murathu wanga na muṅwe o no pfi malaki a vhangani na ene murathu wanga nda ri makaladzi anga o tsho fu ya

ndi khou humbula uri ndi khou humbula limponi a tsha tsha khou amba vhe ṋamusi no netisa hai hai hai ḓe ri vhathu ri huna zwithu zwo takadza nga maanḓa ndi kho vhuya na ḽi topic ḽihulwane hafho hune vhone vha ḓovha vha tshi khou ri vhudza songo hangwa sori um

Vha. o takala o ḽa vhuswa ṋamusi Ee. kha ḓo vha lumelisa kha u funesa nnyi kha vha lumelise mashaka na dzikonani Vha. kha lumelise ndi ḓo tou pfa Lumelisa nzumbu. nzumbu Vho fhelela. a

Arali hu tshi khou pfi vhone vha khou ri ṋamusi ndo kwata, ṋamusi ndo tou itisa hani, mufu ndi nga si tsha dovha nda mu farela ṋamusi o lovha vha tou ri ngoho mufu ndi vhungoho ḽa ḓuvha ḽo ri ṋamusi mufu o lovha ndi nga si mu farele o vha u khakha nga mini mufu haḽa ḽo ri ya hei vha tou ri ri tou tshina na tou pepela ngori mufu o lovha vhaṅwe vha ri ra ra phakha vhathu vha tshi mufu o vha u khakha nga mini vha ri yo hei ro a wela mufu ndi fhungo ḽa ḓuvha vhana vha ḓo dovha ri foinela tamba matombo ya nga u fhambana nda vula ṱhingo dza vhone vha ri vhudza vha ri ntumbu ya mufu u vhuya a fhedza tshi to ri sia o vho khakhesa o khakha nga mini hane vhone vha to ri ntumbu hai a vhudza tshi nga superman

rowela hanefha ḽa a enda mufu o vha vha khakhela nga mini ano nuri hu soko to pfhi ntumbu ri khou yo ḽa ha to tshiniwa no tshiniwa ha vha ra mufu o vho ri khakhelesa vha founa vhone hafho vha to vha vha ri ntumbu hai mufu o vho tshinya e vhanna vhashu na ro fara muthu na ro mu fara musi o- o ri sia a fhethu warrior park dziphele dzoṱhe vhabvi vha madindi thank you na ndi ni khou tenda mufu na musi ono ri sia ni mu fare nga mbilu a vhathu a ri mu litsha wele tsiri fhedzi vhona vha ḓo ri foinela kha 072 90 19 831 vha ri ntumbu hai u vha o khakha mufu a zwi angwei zwi a ri tshinya zwone o itani vhana vha miyanga ḓo no ri vhudza ḓo ri o itani mufu this is an awesome radio uri vhafu o oh, vhone khasho ya vhathu vhathuni king munada Mu livhuwa nga maanḓa muna ḓa zwi to amba kwanḓa vha khou ri vha khou ya mpo u seka tori ndi nyo iraho muṱangano pfi king a ri fito pfi king munaḓa munaḓa ndi kwanḓa king kwanḓa nga tshivenḓa ya livha nga maanḓa na rotondwa a ri a thembisa ndi a u funa roro vha vha ḓuvha roro vha tshi tshimbila baba Ay, mama Reggie, ri khou dzula nṱhani dzula. Vha- e- e vhewe, ni khou nyanga u ḓisa nthu. Advert, ḓisani advert. Ri ni kunguwedzele yone. Na mitengo yo tsa zwino. Mitengo yo tsa ya advert. Ro tsitsa special. This is a special. Kunguwedzelo yo tsa. Ri khou livhuwa nga maanḓa vhone kha vha si khou ri ntumbu ndi khou muletelo kunguwedzelo Indra so cheap cheap cheap cheap cheapest mara eyi hoyi ro tondwa maphalaphatha ra segere mukumbi o muno ḓivha thembisa ḽoṱhe a nga vha a tshi leli vhewe makhwanu na una musandana

thi o tsinyane kha vhone hela ndo vha to bala ndi uri hu to ni wana halwa pfhi ni to vhu hayi mufu a iye ntsadzho na na hu na muthu thetshelesi hafhanoni ha khou fhela maanḓa a mangenge erani ri mu dzhie erani ntsadzho na vha thetshelesi khou thetshelesi ntsah
Hello. Eda.

sheroni
ri khou fana ni fhafho maphalaphata muḓivhi wani ndi navigator ya thembisa a vha khou ḓiphina thiroi Vhula. Livhuwa kha pata ndi dzhene u khou ṱoḓa fhungo afho ḽa ḓuvha no ḽipfa kani kani ndi nuni na e eh, eh, eh, sharoni ah. kani ndi nuni na ḓo vula tshikulu ri khou nyako ah, vhathu kha vha ḓo pfa sheroni sheri kha tshivule ro mufha tshifhinga sheroni we hapfi mufu khoyu muthu o lovha ndi zwone na vhathu vha mbo ḓi ri ro ro awela o vho tshinya mini
u ḓo pfi ri ḓo ri a tshi tshasoyu ro sia
rama ndi ramagunwe
ya a tshi tswa amara wanisa mufareli ya ya fareliwa
Ah, enda yobo na yorode na johanisi na dafita vha tshi khou nyanga u mu ṱanganedza ene na mbo ḓi ri hai a tshi tswa Ka a tshi tswa.
tata sharoni vayani Va- Ya, ndo ṱuwa. mama raging silver king of musuvi silver is his mama raging o livhuwa tiri Ya.
ri khou silver ndi swone thi ḓuvha ḽa vhuḓi nga maanḓa kana madekwana vhuḓi ti sheri Hei, ah, vho ḓi pfa o o vula tshikulu sheri sheri u ri hai mufu o vha tshi tswa ha fareliwi mara kha vha ḓise khou pfa khoyu johanisi na na silasi na yobo vha ri ha ri a mu dzhia ene muthu ri hai a wa tswa ri kha ḓivha mangani lodzhe ṅwedzi woṱhe ri hanefha sofa ḽi yone mbusi yo ri ni tou vhuwanisa humeli hayani rita the murito king of varita the rita and the murito the kung the kung car a ri ni tou vhuwe ndi yo ni itela shelter Ni songo fa nga phepho, na museṱe maḓumbu, ndi ḓo ni itela vhudzulo, zwi a livhuwisiwa hezwo, muritho, rithamen, mamorijin, suvha, nzanzu na.
Linus Entertainment.
Ri a vhuya hu si kale, ro amba zwo ri. phuraisi dza dzi advert dzo tsa ndi special ngori ri kha ṅwedzi wa vho mandela eh, birthday nelson mandela ri anefho july mawewe ri khou tsitsa na riṋe ntumbu mapfura ri ri advert ḓaḓa ni vhanzhi mani ri khou ni itela advert chip free dzavhuḓi nga maanḓa free a ti vha ngori ndi mahala zwo tsa special ya mulomo nga ndi a u funa muṅwe na muṅwe a re na goloi arali hu si na escaliba kha ḓi ni vha hu na madzoma na tonga escaliba fhedzi mara ri khou mamarweja ri khou suva nzanzu na ri khou ni vha nga maanḓa queen of the station i hone venḓa i ṱoḓa khashoni

ri kha ḓi vha hanefha mangwani lodge vha tshi tou swika hanefha migeroni shaya ndi ima ramasaga navigator yavho i ḓo tou vha sumba zwo ri kha vha sokoto ri khona ḓe khona ḓe vha tshi khou bva ṱhohoyanḓou vha tshi khou ḓa mangwani lodge vha khonela right vha tshi khou bva u yela tshakhuma vha khonela left

ndi ndi- ndi- ndi nga dovha nda ri mini ri tshi vhuya ri khou dzhia ṱhingo dza vhone a vha tou fona vha ri ntumbuwe a nṋe ndi khou ri hayi vhafu kha ri vha farele na musi vho ṱuwa mara ra zwo sokou pfhi ai vhana vhashu ya o ita zwone mufu o- o- o- o vha wa nda ndi uri u sasaledza uri ndi pfhi ya ro wela ish mara inga mne vha sa mu fareli o tou ita mini o vha o kaka zwingafhani zwino vha vha tou vhori hei hai nṋe a ndi nga si imele izwi vha ri foinele a kha vha ḓa pfa piano ya venḓa na na venḓa wo itiwa mapiano tshi vhuya vhona vha ḓo ri foinela

u to humbula uri ya arali vho tshi khou pfhi ngongo hu na vhathu vhane vha vha na zwitiko zwo no nga zwa ntumbu a si vhone vhathu vhane vha vha tshi nga kona u ita mafula mara luimbo kholo kani kani olu luimbo lu tshi sikiwa vho sedziwa tshitiko tsha ntumbu mara mwana mwana vha na tshitiko tsho no nga bola tshine tsha nga tshihovhi kha sa kona uri tonto ngori u vha tshi nga mafula ndzandzuna a ri thivheli khou dzhia ṱhingo dza vhona na ndi mufu a tea u hangweliwa na musi no ri sia vho a si zwavhuḓi ara kane ndi khou ralo hu ḓo amba vhona 072 90 19 831 vha sokou tou ri mutumbu hai

Ri kha ḓi vha hanefha Maungani Lodge. Ndi vhatukana vha hayani havho. Vha zwi pfa zwori ndi piano yo vhibva yo dinginelaho. Hayani ri a zwi khoḓa vhana vha miyanga. Ri suvha na vheiwe vhaimbi vhoṱhe vha Venḓa we. Ri Venḓa we. You are a good

ndi gode hezwinoni na musi vha tshi yo ita vha phele vha tshi khou ri ndi khou gwa mapiḓa a kha buloko yavho vha tenda na fhedzi kha litshi wa aḓele vha khou ri aḓele vhone kha vha ḓo tou funa vha tou amba vha ri ntobuwe hai ha nṋe ndi khou ri ara zwe

Na mu, mu, mu, na na muthu ono lovha wa khou ḓiwana vhathetshelesi vhashu nzanzi na vhoneka vha ri foinele afho vha ri hayi zwo fhela zwo fhela ntumbu a ri tende muṅwe muthetshelesi khoyu nzanzi na henza
tumbu mapfura nzanzi na
vho ṱuwa ri khou mama rwetsha

Mdza. Mfumbu. Mdza.
Ḽafavhela. Madekwana vhuḓi nga maanḓa tsirwi. Opo hani ntumbu. Ri khou mama rwaedza na vhone ndo takala. Na nṋe ndo pfa ṱangana na mafuele lwanu bva gondeni afha. Ndi vha gondeni hu sina ndeṅwa. A hu na ndeṅwa mduhulu. Ga go.

vhatekeledzi a vha ḓo tou founavho vha khou ri mufu na musi a khou ṱangana na na jakopo vha ri vha nga tou bulula vha ri ndi tsotsi heḽi ah, a ri tshi khou tekelezi khayo ah, hedza nzawe mudajalasi vha muyani Ndo ndi nyanga u to khoda makuloelo ayo. He ndumbu that's na ma- makuloelo ni vhathu vhai. Hafhe ndo ri ndi dzi- dzi khou amba zwa ponda nda to humbula wanga mukegulu manje. yeah ra ri tshi dzi fhedza phonḓa hafha ku ndila hune nda iṅwa
mufusi no mufu mufu u khou tou vhudzwa vhoṱhe na vho avhele na vho mushe uri hoyu muthu a si na mbilu yavhuḓi a ri ngo mu farela a songo fareliwa

hupfi hupfi mufu hupfi mufu na musi o ṱuwa a songo fareliwa vhone kha vha ḓo ri foinela afho kha 072 9019831 vha ambe vha ri ntumbu ri khou mamarwetsha mufu ndi khou ri no i decline kana ndi khou ri i approve hei

hei nṋe nda ḓivha nṋe nda ṱoḓa uri kha zwo ri ro ro itisa hani vhathu vhashu vhathu vhashu ndi amba uri a ṱoḓa zwa uri kha zwo ri to itisa hani ri ri ri kho ma marwedzha nga to ralo vha sa khou amba zwa uri ri kha ḓivha roṱhe zwavhuḓi nga maanḓa ri maungani lodge hune vha khou ri ntumbuwe ri kha ḓivha ro nifha ho dzula ngauri muraḓo waṋu vho zwi vhona nga masiari vha ri ntumbu muraḓo waṋu ngori ni khou fhaṱeliwa ho dzula vhana vha mianga. nnḓu uyo uri ni ḓo kona u aḓela hone ndi sizwe nga vhuḓi nga maanḓa fhedzi a ndi nga si tori ndi khou livhuwa murengitho fhedzi dovha nda livhuwa nga maanḓa na vhone vhe vha ita support ya vhuḓi nga maanḓa vhe vha contributor uri ntuku mapfura on radio i vhe nga i nḓila fhedzi a mafhungo maswa khea vhoṱhe vhane vha vha dzi small business vha khou thoma machips kota kana mini ri ri mitengo i fhasi kha vho ḓi ita advert hmm? kana vha rengisa atsha a vha i brand atsha yavho i vhe na zwitikara vha vhori ntumbu atsha ntumbu mini mini kana vha na motshara funeral vha tshi nyanga u ita mbulungano yavho zwa zwino ri ḓo vha ri tshi vho tou vha itela nga mitengo ya fhasi ri ḓo vha advertisela fhedzi o livha nga maanḓa hei ya hei shu hei shu ya ṋamusi a ri na tsha ḓivhi ndi ri mini i khou ṱoḓa na ya matombo rona vhaṅwe vhona kho ri a thubo nṋe ri khou nyanga u to humbula to vhona uri na tshikipha tshaṋu tsho mu no pfhi mini yeah hashtag a ri suvhe u a zwi vhona vhathu vhoṱhe vhane vha vha na dzi oversize zwine zwa na zwa amba zwone ndi zwavhuḓi nga maanḓa ndi so tori muṅwe na muṅwe wa tshipotso tsho no nga bende Kha vha sokou tou ḓivha zwa uri hune vha vha hone Mudzimu u khou vha funa nga maanḓa. A zwo ngo khakhea muthu arali a tshi fana na tshifhaṱo tsho no nga tshingondo hafha ri goma marwedzha ndi tshifhinga tshine ri ḓo vha ri tshi khou vha vhudza zwa uri ri khou vha onesa muṅwe na muṅwe no kori a tumbu a no mane radio nṋe ri khou i funa nga maanḓa ḓuvha ḽa vhuḓi thirwi vha ḓi kona vhuḓi nga maanḓa vha ḓele zwavhuḓi vha songo lala vha na malala mavhi ngo ri kopedza nḓani na malala mavhi hone hone hone hafhanoni hune ntumbulo dzo vha ḽi yone ya ḽi khou ḓiselwa na maduvete ḽi khou ḓiselwa na mini fhedzi mara ndi khou livhuwa nga maanḓa soḓi nga maanḓa ndi khou livhuwa nga maanḓa sapoto iṅwe na iṅwe a si mafhungo to ri mini vhathu vhashu nṋe ndi a zwi funa zwine he radio ya vha zwone nga vhone ngori i dzula i positive

ri ḓovha ri tshi khou mama rwaitsha vha ṱoḓa u zwivhudza zwo ri ntombo wene kori ri khou ralonde ri a ṱaṱa ḓovha ri khou mama rwaitsha lefha nṱhanzi na ri a tela gai ṋamusi mangani lodge a vhathu vhashu kha ri ḓo appreciate zwithu zwavhuḓi nga maanḓa zwo no khou itiwa nga vhathu vha venḓa mani vhone vha khou ri ṅwedzi woṱhe ḽi sa badeli na peni ntombo ṅwedzi woṱhe ḽi tshi khou ḽa free ṅwedzi woṱhe ndi tshi khou tamba ndi tshi khou tamba ndo ima ah, vhathu vhashu ah, ahuna na zwiimo thi ri ah, ndi uri na ndi to funesa nga maanḓa uri sapota ya vhathu vha venḓa i highly appreciate that ndi uri something which is huge vha songo angwa zwo ri kha ḓivha na luamsi luamsi group i kha ḓivha na riṋe a kana lwa msi africa group ri kha ḓivha na lwa vhathu vhane vho ri itela zwithu zwavhuḓi nga maanḓa fhedzi zwinzhi zwo ri ho itea mini ha vhone kha vha ḓa sakatwa du fhedzi vha songo amba he ana vha ri na ṅwana ṅwana khou ri ntumbuwe ri khou nyago ḓa maungani lodge heno ni rumu yo itelwa ntumbuwa yeṱhe fhedzi ngori ndi khombe he ano vaya nṋe nda vha ndi khou mamaretsha khosi vhana vhone a ḓiselwa na fridge ntumbu a ḓiselwa na microwave zwiḽiwa ndi a ndi uri vhathu vhashu hu itela uri ntumbu a kone uri a hayani a ḓele zwavhuḓi nnḓu i khou fhela nṋe ndi tsha hayani